Haia, ie, yeah, Dan Lloyd dwi. so, Dan, um, hmm. wy'n nabod ti, mae pawb yn nabod ti, ond jyst gweud wrth, wrth bawb, pwy wyt ti, beth ti'n neud, a beth yw dy gysylltiad i gyda theatr na nog? Dan Lloyd ydw i, dwi'n actor, cerddor a bellach yn gyfarwyddwr ac ar hyn o bryd yn gyfarwyddwr cyswllt yn Theatr Clwyd. Nath yng ngyrfa i gychwyn efo Theatr na n-Og um, dros i gymlynedd yn ôl wan, um, yn 2004, dwi'n meddwl, pan o'n i yn tymor ola is 15 yn hyfforddi ar pryd, a ges i gopi o PCR, a hwnna oedd y cyhoeddiad wythnosol oedd yn dweud pa jobs oedd ar gael yn bob yeah. man, ac o'n e hysbyseb o'n honno, yn chwilio am actor, cerddor, ar gyfer cynhyrchiad o'r enw The Princess and the Hunter, Melangell, sioe ddwyieithog deuluol oedd yn mynd i deithio. A pan o'n i dal yn y coleg, nes i, um, nes i geisio am y swydd yna, wedyn mynd lawr i Nanog yn De Cymru ar ei mam fynd â fi yna. Clyweld ar gyfer Dyfan, Greg a Geinor. Dyfan, Dyfan Jones. Dyfan Jones, y cyfansoddwr ah. o fri, a Greg Palmer, yeah. cyfarwyddwr cerdd arbennig. Um, a o'n i'n lwcus achos o'n rhywun arall o'n mlaen i ac oedd nhw chwarae drums, so roedd Greg ofyn i fi ddod mewn jyst i, jyst i chwarae efo'r drums er mwyn gallu gweld sut siap oedd ar y drymiwr. Yeah. So mewn ffordd, ges i gyfle i ddod dros y nerves i gyd yn ystod clyweliad rhywun arall. Oh. So o'n i wedi ffeindio'n rhaid yn honno, a wedyn pan oedd o'n amser i fi wneud yng nghlyweliad i, o'n i ddigon relaxed erbyn hyn a teimlo fel bod fi wedi dod i nabod Dyfan a Greg a Gaynor i ryw raddau. So, o'n i'n hollol hyderus yn, y, yn, yr, yn yr interview wedyn, a wedyn dyma fi'n mynd o'na yn teimlo'n eitha da am peth, a cael gafo ffôn gen Gaynor o fewn awr o adael yn dweud bod eisiau cynnig y job i fi. A twa, mae'n lot, mae lot yn cael swyddi ac yn gallu deud bod un peth di arwain at y llall, ond fedrai dynnu llinell cadarn rhwng Lle Dw i 'Wan a'r jobyn cynta yna, a so dwi mor ddiolchgar i Theatr Nog am bob dim. A t'mod, allai dynnu llinell hefyd uh, o'r gwaith i ti a fi wedi wneud gyda'n gilydd, gyda Theatr Nog. Uh, Wy'n cofio fel ddoe y jobyn na, um, Melangell, pan ddes di mewn gynta. Um, Wy'n cofio mynd mewn i'r ystafell ymarfer ag uh, Wel, jyst mynd, ww, a pwy yw'r crwtyn bach yma te? Mae talentog dros ben. Mae digon o hyder gyda fe, ond mae e'n dda, felly, ie, yeah, pob lwc, chwarae teg iddo fe. Ie, yeah, ie. Yeah.
Dim, yeah, dim ond o'n i'n hyder, ond o'n i'n really ie, dwi'n meddwl oedd y hyder yna yn falle'n compenseitio ar gyfer y dros ansicrwydd a, a bod fi newydd, newydd yn, y, yn y diwydiant hefyd, ond on, on i'n ddigon ffodus bod y cwmni, cwmni na nog yn gweld hynna, ac wrth gwrs y cwmni actorion oedd, uh, oedd o'n nghwmpas i hefyd yn gweld hynna, so oedd pawb yn garedig yn pawb yn nalu drwy ddyfo, ac a nes i nes i ddysgu crefft yn fan'na a nes i ddy- dim dim yn unig crefft am actio a perfformio ond y grefft o sut i fod o fewn cwmni sy'n parchu ei gilydd ac yn edrych ar ôl ei gilydd ac yn ac yn hidio am y gwaith yn fwy na dim byd arall a dyna dwi'n meddwl ydy ydy rhinweddau rhi- yym theatr 'na 'n og rili a a dy- a dyna'r math o gwmni dwi isio bod yn rhan ohono fo. So pan dwi wan yn... A, a, a rhaid fi gynafod bod Geinor di roed y cyfleon cyntaf i fi fel cyfarwyddwr hefyd. So dyna ydy'r values dwi yn trio um, cario gyda fi pan dwi'n wrthi'n creu cynhyrchiad. So, yeah.
dyna'r peth i ni, ti'n modd, pan i ni yn cael uh, jobs gyda uh, cwmnïau, um, mae rai pobl yn mynd â ni o job i job achos maen nhw'n trysto ni, Ac i ni moyn mynd gyda nhw achos bod ni'n trysto nhw. Ac i ni'n dysgu wrthyn nhw wrth i ni fynd. Ac um, ar ôl i ti wneud sawl siow, um, mae rhyw fath o short hand gyda chi, gyda'ch gilydd. Uh, felly, uh, does, does dim rhaid iddyn nhw gymryd oriau i esbonio beth maen nhw moyn, achos ti'n gwybod yn union beth maen nhw moyn yn syth. Um, ac uh, oedd Melangell yn Wel, oedd e'n dipyn o, o job i ni gyd. O, os rhywbeth i ti'n cofio rhyw stori bach uh, digri, ti'n cofio o'r amser na? Achos hefyd, fe droiodd Melangech mewn, mewn i Princess and the Hunter. Mm. Nethon ni fe eto yn y Saesneg a teithio o gwmpas. Un beth wy'n cofio, wy'n cofio bod yn rhyw dafarn yn, uh, yn Aberteifi yn ystod rhyw, rhyw gêm yym, timod, gêm rygbi Cymru ag um, yr Iwerddon, a wy'n cofio eistedd yn y bar gyda hat Guinness ar y men ac yn canu'n llon. Ti'n cofio rhywbeth fel yna? Dyn, ie, wel, mae hwnna'n atgof really, really... Um, uh, dwi'n dwi eisiau dweud bod yn un clir iawn o'n ymhen, achos yna lot o sawl paint Guinness wedi, wedi cael ei yfed erbyn hynny, ond Ie, yeah, oedd o jyst yn daith hyfryd ac o'n teimlo fel teulu bach ac oedd pawb yn edrych ar ôl i gilydd ac oedd um, safn y siow yn cael ei um, cadw ei chynnal. Oedd yn greu, dwi'n cofio, dwi cofio teimlo'r hyder yna efo'r o'r diwedd yn performio'r darn brochwel. Ac dwi'n meddwl oedd ni yn, um, dwi eisiau dweud, oedd ni yn Coventry Arts Centre neu rhywle fel yna. Yeah. Ithro ar yngluniau yn ganol gitar solo a rhwygo'r pants, rhwygo'r trwsus y gynnau. Ac oedd o gyd yn sort of dillad o'r cyfnod yn doedd, so oedd o gyd yn oldie worldy, dwi'n gwybod o ba gyfnod yn, yn union. Ond oedd o gyd yn sort of medieval type o wisg yn doedd. Ie, yeah, yn gyda'i fatha mohair, trwsus brown, rhwygo heina, wedyn fatha pants lliwgar top man o dan y fo, meddwl, oh god. Um, a wedyn uh, Caris uh, rheol o'r llwyf yn chwerthu, mae'n stopio chwerthu, yn trio rhoi safety pins i mewn i crotch fi, i drio gadw'r trwsus fi. So, Ond, t'mo', ie, dim lot o calamities rili. Dwi'n lwcus achos dwi wedi gwneud y sioeau yn astudiaethu theatreg iddyn nhw ar hyd Prydain a'r sioeau theatr mewn addysg hefyd ac, ac cofio bod heina yn, yn waith caled ond teimlo fel bod fi wedi cael profiad ystod o'i fatha uh, profiad da o'i ystod eang, eang nhw o'i gwaith Ie, wel, i ti'n sôn fanna am y sioiau addysg, nes ti sawl un o'r reina, nes i dy gyfarwyddo di yn sawl un o'r reina. Wel, I don't know about that.
Ie, wel. Un, un tro yn gorwedd ar y gefen, achos o'n i wedi rhoi, o'n i wedi tynnu mysl yn y gefen. Ond yeah. um, mae yna dipyn o wahaniaeth rhwng y sioiau addysg, y sioi fel melangell, um, oedd yn mid-scale show, a wedyn sioe enfawr fel Tom the Musical. Um, mm. Siwr o ti'n ymdopi gyda'r gwahaniaeth, uh, ti'n modd, um, o bod un dwrnod mewn ysgol, a wedyn y dwrnod arall ar, ar lwyfan y Millennium Centre yng Nghaerdydd?
Ie, yeah, pan ti'n edrych arno fo fel na, mae'r ma ddau beth yna yn teimlo mor ar wahan o'i gilydd, ond o ran y profiad o roed y sioe at ei gilydd, oedd yr un maint o gofal yn cael ei roi mewn i'r sioe a theatr mewn addysg a be oedd yn cael ei roi mewn i'r sioe a theatr enfawr nes. So, o ran y broses o mynd at i weithio iddyn nhw fel cwmni, do'n am llawer o wahaniaeth rhwng nhw. Be oedd yn wahanol yn amlwg oedd y sgêl a'r um, llefydd oeddwn ni'n performio nhw, ond ie, mewn, mewn lot mewn sawl ffordd, oedd oedd e union yr un peth rili, really. oedd y ti beth yn teimlo fel bod y sioeau ysgol yn cael llai o, o um, mewn bwn na be oedd y sioeau fwy, uh, twa, fwy yn ei statws neu fwy yn ei cyrheiddiad o ran maint cynulleidfa. Oedd uh, uh, gofal yr un peth. Mae Geinar a pwy bynnag sydd yn gweithio ar ba bynnag siow, maen nhw'n rhoi pob chwarae teg i'r siow maen nhw'n gweithio arno ar y pryd, ac uh, maen nhw, wi, wi wastad yn meddwl bod nhw'n um, bod nhw'n nhw, nhw meddwl yn, yn, yn e, eang, ti'n modd, a bod nhw'n um, bod nhw'n bolon trio pob math o bethau. Mae lot, uh, lot fawr o bobl sydd wedi mynd trwy sioiau na'n og a wedi cyrraedd uchelfannau theatre pryden erbyn hyn, os nad y byd, ti'n bod. Uh, yeah. um, ti'n meddwl am Erin Richards er enghraifft, ti'n bod, uh, oedd yn y sioe uh, Bankrupt Bride, a, a nawr wedi serenu yn y, yn y gyfres Batman, mm. uh, Gotham. Um, Siwyd, um, siwyd brofiad oedd e i ti wedyn, i, i newid, i, i, o fod yn actor un yn og i fod yn gyfarwyddwr, a siwr ddigwyddodd hwnna? Um, dwi, wel, fel, dwi wastad wedi bod yn un mewn stafell ymarfer sydd wedi eistedd ar yr ymylon a gweld actorion eraill yn, yn gweithio. a dwi wedi gweld y ffordd maen nhw'n gweithio, dwi wedi gweld y triciau bach maen nhw'n gwneud, dwi wedi gweld ti'n gwneud o, a dwi wedi dwyn sawl, sawl peth gen ti ar hyd y blynyddoedd, a, a ti wedi gweld fi'n gwneud hynny, a ti wedi bod mor garedig efo hynny, achos ti yn berson caredig. A dwi'n meddwl bod hynna'n wir am Nanog hefyd, lle maen nhw'n maen nhw'n agored iawn efo'i efo proses, maen nhw'n agored iawn i adael i bobl cyfrannu at syniadau. So dwi'n meddwl y geinor, hyd yn oed pan o'n i'n actor yna, yn agored iawn i fi gynnig syniadau. Oedd yn syniadau, um, to, o lle o'n i'n sefyll yn, yn rhai fes wedi gallu dod gyn cyfarwyddwr a weithio oedd y syniadau yn yn cael eu caniatau, weithio doedden nhw ddim, weithio doedden nhw'n cweit beth gein o'r ennill ac am. Ond dwi'n meddwl oedd y rhwydd hyn oedd hi'n rhoi i ni a'r rhyddid oedd hi'n rhoi i ni i allu um, arbrofi fel actorion yna, di roi y hyder a'r llais yna i fi fel cyfarwyddwr hefyd. So, oedd y hyder yn cael ei magu drwy, drwy cael y rhyddid i gynnig, a hefyd drwy weithio efo actorion arbennig oedd yn gweithio i Thys yn Nog i gallu cyfuno'r ddau sgil yna. So, pan oeddwn ni ar daith efo sioe Tom Jones, nes i, nes i siarad efo Geinar a holi os, os o'n i'n cael uh, mynd ati hi at, at Nanog a gweithio fel, fel um, assistant iddi hi a'r gynhyrchiad, a nath hi nath hi gytuno, a nes i neud hynna cwpwl o weithie, a wedyn dyma na nôl dal i roi cynnig i fi um, pymtheg mlynedd ar ôl i fi ddechrau gweithio efo nhw, cynnig i gael cyfarwydd o sioe yn hun efo nhw, a wedyn nes i wneud hynna a, yn sioe um, Dylan Thomas um, yn Abertawe, um, White, uh, White Feather, oedd y sioe honno. Um, yeah, o'n i'n gwybod pan eisiau gwneud hwnna, mae dyma oedd y her nesau i fi yn y mywyd. So oedden nhw, oedden nhw mor garedig yn rhoi y cyfle yna i fi. Si ymlaen ati wedyn i gyfarwyddo ar yn dod y star iddyn nhw. Ac yn ddian iawn wedyn yn dechrau cyfarwyddo mwy a, a dyma dwi'n ffeindio yn hyn yn wneud ac, ac wrth gwrs yn gweithio yn Theatr Clwyd o'n yn y swydd yna. Um, so ie, yeah, oedd o'n teimlo fath o rhywbeth eitha naturiol ac yn eitha cyflym, ond heb, heb y cyfleon yna, fyswn ni, fyswn ni ddim yn gwneud o. So mae Theatr yn Nog yn un o'r cwmni yna sy'n maen nhw'n cadw'r ysgol i lawr, maen nhw'n rhoi cyfleon yna i bobl sy'n dod mewn i'r diwydiant ac, ac, ac, ac yn, ie, yeah, maen nhw'n ma nhw gyrraedig. Mae, mae nhw'n gredig iawn, a mae, mae Gainer yn dda iawn yn ei chastio, a, a, a wedyn o fewn y castio, mae'n dda iawn yn gweld beth yw cryfderau pobl a'r bobl yna sydd yn mynd i gallu fynd mlaen i gyfarwyddo. Um, ond hefyd, mae'n mae dda gyda'r to ifanc sydd yn dod uh, mlaen, fel y ti'n gweud, a mae'r mae Young Associates uh, yn anog yn bwysig iawn. Um, beth, beth yw dy farn di am, am yr Young Associate sydd yn, uh, yn bwysig iawn i Theatr yn y Nog? Uh, Dwi'n credu bod yna ma swydd i, i bawb yn y theatr, os ti'n gweithio fel actor yna, neu fel rheolwr llwyfan, neu cyfarwyddwr, neu fel fel creatif arall, cynllunydd golau, neu, neu sain, neu cyfansoddi. Mae'n ma le i bob math o bersonoliaeth yna. Um, dwi'n meddwl bod y Young Associates yn gret achos mae'n rhoi hwb i bobl o bob math o gefndir, o bob dras gwahanol ddod at ei gilydd a rhannu syniadau creadigol. Um, ti, dwi eisiau pigo fyny ar beth nes ti ddeud o ran castio, achos yeah. iawn yma, neu diolch jyst yn fater o castio'r person gore ar gyfer y rhan. Mae rhaid ti gysidro pa fath o effaith maen nhw'n mynd i gael ar gwmni yn ei chyfanrwydd. A mae hwnna'n ma hwnna rhywbeth really, really pwysig a, a mae hwnna'n ma hwnna gainer thing fi, fi yn cario gyda fi. A, a dwi'n meddwl bod o'n rhywbeth sy'n hollol uniongyrchol i'r ffordd mae gainer yn gwneud pethau, ond mae o'n bendant yn rhywbeth really pwysig a mae o'n rhinwedd felly di rili really adnabod yn, yn ei gwaith nhw. Um, so ie, yeah, ond on nôl i'r um, Young Ambassadors, ie, yeah, mae'n rhoi, mae rhoi cyfle, e, fel o'n i'n dweud, mae, mae nhw'n ma nhw, ma nhw agored ac yn garedig ac yn um, democratic iawn ac yn fodlon cynnig y gwaith na i bwy bynnag maen nhw'n gallu, o fewn rheswm ynddo. Ac um, um, ie, a, a dio ddim yn closed shop, na chdi, maen nhw'n ma nhw, ma nhw, ma nhw transparent, maen nhw'n agored, a maen nhw'n ma groeso i bawb yna. A fedri di ddim dweud hynna am bob, am, am bob organisation yna. Na, fedri di ddim, mae ma croeso i bawb, maen nhw'n, um, ti'n bod, um, yn ystod y cyfnod clo, er enghraifft, um, buon ni a sawl uh, dim, dim hyd yn oed actor, ond, on, ti'n modd yr ochr dechnegol hefyd, oedd Geiner yn neud yn siŵr bod dal gwaith gyda ni, a bu o'n i'n neud sawl peth uh, ar-lein, ac uh, fe gadwodd yn ni fynd yn ystod y cyfnod clo. So mae dychymyg gyda theatr yn y nog, um, fi'n fi galw fe theatr yn y nog fel, fel collectif, sôn am Geiner fyna wrth gwrs, ond mae'r ma, ma ethos na nog um, gyda pawb, a mae'r ma dychymyg gyda nhw, uh, i, i fentro ymellach yn y byd theatraidd, mm. theatrig, um, yn lle jyst cadw fe at un peth. Um, Wy'n wy credu bod nhw'n uh, gorloesi, really, a, a bod yn onest yn y byd uh, theatr. Ac, yeah.
Cytuno, a, ac yn, yn ôl at y cyfnod clo yna, doedd o ddim jyst yn, doedd o ddim jyst yn gesture elusennol gyda nhw i roed y gwaith na i ni. Nes i gyfarwyddo tri, nes i gyfarwyddo tair drama radio oedd nhw'n ystod y cyfnod clo, a magu sgiliau gwbl newydd mewn cyfrwng newydd, yeah. efo'r gefnogaeth yna, um, i allu wneud hynny. Ac wrth hwn, a, a wedyn gadael y cyfnod clo, wedi, wedi dysgu sgil newydd a, teim, a cael y hyder yna o fod wedi gweithio ar tai ar drama eraill mewn cyfrwng newydd. A, a ia, mae'r ma, ma profiadau yna oedden nhw dal i fod yn bethau really, really gwerthfawr. Amazing. O, mae, mae e. Ac um, wy'n wy gweld y gitar di tu ôl i ti fyna, dy offer sain. Ie. Yeah.
Um, ti'n modd, mae, mae cerddoriaeth yn bwysig i theatr yn y nog yn diwe, ti'n modd. Um, mae sawl cynnyrchiad ni wedi wneud, mae'r mae gerddoriaeth wedi bod yn, yn bwysig, achos bod nhw'n sioiau cerdd, uh, neu mae, mae cerdd yn y sioe. Um, beth yw dy brofiad di o'r bobl cerddorol ti wedi gweithio gyda? Ti wedi sôn am dyfan, ond mae yna lu o bobl eraill, Greg Palmer ti wedi sôn amdano, um, Barnaby Southgate, Jack Poe. Mm. Uh, Siwr brofiad i ti wedi gael ar yr ochr gerddorol? O, oh, ie, yeah, mor werthfawr. Um, dwi wedi, dwi wedi sôn yn barod am, am cyfarfod Dyfan a Greg, wel, ar siow Melangell na, nes i fagu perthynas um, proffesiynol agos efo Greg a ddechrau ni cyfansoddi efo'n gilydd a mae wedi cynhyrchu album i fi, dyn ni dal yn cyd sgwennu. Um, mae Dyfan newydd weithio fel cyfansoddwr a, chyfan, uh, a chyfarwyddwr cerdd a sain ar yn, yn nghynhyrchiad i o Constellations yn Theatr Clwyd. Felly mae'r perthynas yna wedi para dros i gael mlynedd efo nhw hefyd, a maen nhw wedi gweld fi'n symud o, o fod yn actor i, i, i fod yn uh, gerddor hefyd ac yn, ac yn gyfarwyddwr. Um, so mae gweithio efo nhw wedi bod yn, yn, yn, yeah, yn, yn, yn, yn wych a wedi dysgu gymaint gyda nhw. O ran uh, sioe actor cerddorion hefyd, um, dwi'n dwi, dwi credu bod ni'n bryd gwahanol actor musos a dwi'n dwi cyfri'n hun fel hynny. Dyn, dyn ni'n ni wahanol i actorion eraill, dwi'n cweith yn gwybod pam. Dwi'n meddwl bod yna rhywbeth am, am y band spirit neu, a mae'n neu chydig bach fwy rough and ready, a ni chydig bach fwy, dwi'n meddwl beth yw'r gair, ni'n Mae, to, mae actorion yn lyflu, dwi'n caru actorion. Mae'n rhyw, mae rhyw bryd gwahanol ohono ni fel actor musicians, fi'n meddwl. Um, yeah, dwi'n cweith yn gallu disgrifio fel, mae'n rhyw teimlo gwahanol. A rhywsyd neu gilydd, ni wedi ffeindio hyn yn gweithio i Theatr yn Nog yn eitha aml. A mae'r lot o'r pobl dwi'n gweithio fe fan, dwi'n castio nhw rwan mewn sioe yn Theatr Clwyd. So mae'n rhywbeth am am y math yna o bobl, mae yna rhywbeth yna am eu sgiliau nhw, a'u personoliaeth nhw, a'u caredigrwydd nhw yn bendant. Um, ie, yeah, allai ddim, allai ddim rhestru pobl, um, mae yna ormod ohonyn nhw, ond ie, yeah, cysidro'n hyn yn lwcus iawn i fod wedi gweithio fe gymaint ohono chi. Yn, yn, lwcus, yn lwcus iawn, ti'n modd, a, a teimlo bod, um, bod geina wedi cyfleidio hwnna reit o'r dechrau, ti'n modd, um, yn, wel, y siow gyntaf nes i gyda nhw, yn ôl yn 2003, oedd, oedd uh, Nia Benair y sioe gerdd, ti'n bod, mm. ac uh, oedd, oedd hwnna'n brofiad a hanner. A fel ti, mae gweithio gyda na nog um, wedi arwain i, i fyd arall i fi, ti'n bod, achos oherwydd y sioe na gyda na nog, ys i mlaen i, i uh, ymuno gyda Theatr Clwyd yn y Pantos. So, mm. Wy'n ddiolchgar iawn am, am bopeth sydd wedi digwydd uh, i fi dros, uh, dros yr ingen mlynedd diwetha gyda Nanog. Wel, i fi, o'n i wedi, on, es i weld sioe uh, theatr, wel, wy'n credu ta, wy'n moyn checo hwn, naill ai theatr Nanog neu theatr uh, Gorllewin Morganog oedd e, a wnaethon nhw Cider with Rosie. Hmm. Ac o'n i'n gweithio lan yn y gogledd, a ges i weld, weld e yn uh, Theatr Gwynedd fel oedd e cyn pontio. Ac uh, o'n i wedi mwynhau y cynyrchiad cymaint, ysgrifennes i lythyr at Geina, na, na faint o amser yn ôl oedd e, ysgrifennu llythyr a gweud o'n i'n meddwl bod y cynyrchiad yn, yn wefroeddiol, os oes unrhyw gyfle i fi ymuno â'r cwmni unrhyw bryd, please. Ac uh, o fewn wythnosau, wy'n credu o'n i wedi cael job yn y Child's Christmas in Wales, ag, uh, a dyna ddechrau pethau i fi. Um, so, be, be, uh, gyda'r dyfodol, dan bach, um, ble ti'n gweld na nog yn mynd yn y dyfodol? Cario ymlaen fel manw, neu os, os trywydd arall iddyn nhw, beth ti'n feddwl? Dwi'n siŵr, really. Um, Mae, dwi'n meddwl, dwi'n meddwl na nhw barhau i'n gwefreiddio ni a'n syf- syfrdanu ni efo'r syniadau a'r cynyrchiadau maen nhw'n ei gwneud. Mae, mae, mae Gaynor yn ffius, a mor, mor pen galed ac yn llawn syniadau ac yn llawn straeon um, ac yn uchelgeisiol iawn efo'r math o gynyrchiadau maen nhw'n maen nhw'n wneud. Felly, ie, yeah, more of the same, please. Yeah, yeah.
Ag, ag ewch â ni gyda chi. Wel, ie, yeah. yna i fynd e.
Wel, Daniel Lloyd, diolch yn fawr i ti am dymser. Uh, mae wedi bod yn bleser i siarad gyda ti fel mae fe bob tro. Ac uh, pob lwc i ti, gyda dy ddyfodol, a beth bynnag a ddaw ohono. A ti, diolch fel pleser.
A pen blwydd hapus ti yna nog. Yay!
Pen blwydd hapus ti yna nog.